Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa
oh. Ab'eishe-emwe, nashemerererwa okubareeba. kugaruka kubugabugana naimwe nka buriijo okutugira nari shi butoosha eiziina ryangye rikiri paragraph yoona yoona haza nigira ngu hateebeire nka pamphlet Habeine Ruhanga Paul Twetsigye nka n'abashemerererwa omu program egi ey'obukama bwa Ruhanga, obukama bwa Ruhanga nibwo hati naija kugaruka kubijutsya nari shi ngu tugaaniireho. Tukagamba aha oku omuntu orikutuura omu bukama bwa Ruhanga, twashanga harimu ebiragiro ebirikubutegyeka, ebi turikuteekwa kukuratira na n'okugyenderaho, mbwenu bwanyima twareeba n'oku omuntu arikubaasa kutaahamu, twareeba n'oku omuntu arikubaasa kugumamu. Mbwenu nkiriyo ningamba aha ku omuntu orikubaasa kuguma omu bukama bwa Ruhanga kandi okaguma oinemu obusingye kandi orinzirwe gye omu bukama bwa Ruhanga. Mbwenu nituza kukoresa ebigambo ebi Yesu yaagambire ebiri omuri Matayo eshuura ya mushanju kuruga aha mushororongo ikumi na ishatu kuhika ikumi na mukaaga eby'eirembo erifunzire. Mutaahire omu eirembo erifunzire ahakuba eirembo eririkutaasya omu kuhwerekyerera rigarami, n'omuhanda gwaryo guba muhango, kandi abagutooramu baba baingi. Kwonka eirembo eririkutatsya omu magara rifunzire n'akahanda kaaryo kagumire, n'abakazoora baba bakye. Mwerinde baanabi b'ebishuba, ababaizira nibeeshushanisa nk'entaama, haza omunda barye emishegeshegire. Ikumi na mukaaga, Muryabamanyira aha byana byabo. Hariho abaakushoroma emizaabibu aha munyinya, nari shi emitiini aha matojo? Ebi n'ebigambo bya Yesu ebyahandiikirwe Matayo. Matayo akaba ari Omuyudaaya nabwo waaba nooshoma ekitabo kye ainemu bingi eby'Ekiyudaaya ebi arikworeka oku Yesu yaakuratiire ebiragiro kandi n'oku ebiragiro byagumireho bitacuubweho n'oku Yesu yaabihikiriize. Yesu omuri Matayo niho arikwegambiraho ati, Nkaija kuhikiiriza ebiragiro kwiha oku kubimaraho. Yaagira ngu, Mutaihire omu irembo erifunzire, ngu ahabw'okuba irembo eririkutasya omu kucwekyerera rigarami. Irembo ngu n'omuhanda gwaryo guba muhango kandi abagutooramu baba baingi, ogwo n'omushororo ngu ikumi n'eshatu. Abakutoora omu muhanda ogw'okuhwerekyerera nibaingi, ekirikumanyisa n'akakungu. bainiire kimwe akakungu abantu abagurimu. Mwegyendesereze ahu okujunwa kutakiiniire biragiro, ahu okujunwa kutaine muramwa, ahu buri omwe arikugira ngu ekyawe ngu ekikuru ngu fa kwikiriza omuri Yesu, okwo okujunwa mukwegyendesereze. Eryo n'eirembo erigarami eriri bakwenda buri omwe weena arabemu. Yesu yaagira ngu abagutuuramu omuhanda baba baingi. Ekanisa nibabasa kuba bingi kwonka abajungu tibakaba bingi ahabwokuba abantu boona tibahurira kandi tibakurata biragiro. Hariho abantu abakora ebiragiro kandi abingi nabatorobera biragiro. Omuntu otakorobera biragiro ekirikumanyisa tarikwetwara, tarikwetonda. tarikuhurikiriza ajagariire. Akajagariro nikaingi, baiburi netugambira ngu Ruhanga tiwe muhangi wakajagariro, nomuhangi wensi yoona kandi akahanga obuteeka. Kwonka abarikutoora omu muhanda ogwokuhwerekyerera guba muhango kandi nabagutooramu baba baingi. Mwerinde okwo okujunwa kwakakungu okuhangire. okw'okushanga ekanisa yoona nari shi abantu boona ekyanga kyona mukama asiimwe mukama asiimwe tumutendereza tumutendereza boona ngu n'ab'eishe-emwe n'ekishuba bagire ngu bahe obujurizi oreebe wamugira ngu akuheereze obujurizi oku Yesu amujunire ebibi tabwine ahobwe eki aine nakugambira Yesu ku amuhaire esente ku amuhaire fiizi ku amutambiire endwara kandi obwe tibujurizi burikujuna omu bintu byoona ebiri omu nsi ebi tutunga ahabw'omubiri gwaitu tibiine kakwatana n'okushoma. Yohaana naahandiika omu kushuuruurwa ngu bakasingura ensi ahabw'obujurizi bw'akanwa kaabo, ahabw'okuba tibarakunzire magara gaabo, na n'okufa bakakwemera. Obwo obujurizi oburikukunda amagara tiburi bujurizi bw'okujunwa, n'obujurizi bw'okusikiiriza nari shi bw'okuhariiriza baingi ngu babajoyininge, n'obujurizi bw'okwenda ngu abantu boona boroberwe, ahabw'okuba ebi ebyo ebizibu ebi murikugamba ngu Ruhanga abatambiire, na n'ente nizibikira, na n'embuzi nizibikira, n'enkoko nizibirabamu, enkoko nizirwara zikira, enkoko niziteera amahuri, ente nizigira enda zizaara, byona ebi murikugamba ebi mugizire ngu nibyo ebi Yesu abatambiire, Ebyo tiharimu na kimwe ekirikugambwaho ngu nikikuheereza amagara agatahwaho. Omu, Yohaana naagira ngu, Tibarakunzire amagara gaabo, na n'okufa, bakakwemera, baafa. Hati ku mwe nimuheereza obujurizi bw'obutafa, kandi abo abu abarikwera abarikugambwaho, ka baayemeire na n'okufa. Hariho omwahooro omwe mukuru omubuurizi ou naahurira ariyo naabuurira naagira ngu ngu abeegi ba Yesu bakaba bari abashema, ngu bakakozesa obushema omu kubuurira engiri nikyo boona baabaitiire. Ngahurira naagira nti, Theology kuri nibyo ebi orikwegyesa, tinshemereire kushoma Theology ahabw'okuba nibeega obushema. Kuteekateeka ngu abeegi ba Yesu bakabaita ahabw'obushema? ahabw'okutamanya kweshereka. Bakaba bashemereire kweshereka bakehakana nka Petero oku yayehakaine Yesu buri hati. Bakaba bashemereire kugumizamu nibehakana reero bakabura kubiita. Obu mwanga kufa mwenda kuza hi? Ku waagire kuzaarwa waabanza waashaba? Reka mbwenu ntakaruga aha muramwa ngu kwonka Eirembo eririkutatsya omu magara rifunzire n'akahanda kaaryo kagumire, n'abakazoora baba bakye. Baba bakye in a sense ngu ebyo ebingi ebi ensi ebirikubakurura nari ebirikutukurura ebirikututwara tibibatwara abo bantu. Bagira. tibari kinyamwikiririzi, tibarikufa kugyendera eryo, abo abantu abo abarikwitanira okuraba omu kahanda kafunzire tibarikufa kugyendera eryo, torikufa kubagira oti nambwenu oti Ruhanga angizire ngu esande egi twena tusiibe, naaza kwimuka kubuuza ati ahabw'enki turikusiiba? Waaba otamushoboororeire tarikusiiba, reero eki batasiibire mumwete omugomi. Orikuraba omu kahanda kafunzire aine mayindi ye erikuteekateeka ahabw'okuba neesherura akahanda kafunzire. Terikufa kugyendera omu kikunga musheenyi ekya buri omwe weena, ekigaari kya buri omwe weena kutemba. Orikuraba omu kahanda akafunzire n'obu arikuba ari omu feroshipu y'okujunwa, tarikugyezamu kuzikoreramu orugambo, tarikugyezamu kubuurira ebi abantu barikukunda, tarikugyezamu kuheereza obujurizi butaine layisinsi. Tarikuzamu kukoreramu ebi boona bakuteerire omu ngaro. No! Orikuraba omu kahanda kafunzire akarimu wenka ahabw'okuba kari even lonely. Abaingi boona nibaija kukukwata kubi, nibaija kumanya ku ogamba busha, nibagira ngu iwe maawe togira bizibu, ngu we nooshaga otakagiraga bizibu, nikyo atakagiiraga na mu bafumu. Hehe! noza kurora ati nkaba ndi maraya ati konka kyabaire nikinkozesa obwamaraya nobworo, reka kubi, obworo na nobwamaraya tibikushushana, obwamaraya nobushambani, obworo nokutagira byoine, so tibyine kakwate atooro atooro atooro, tibyine kakwate, so omuntu naza kuhereza nobujurizi abeherera abandi

Obwo ti bujurizi, okwo n'okuhemurana, okwo n'okutongana, okwo n'okujumiirana. Murekyere aho okuza omu irembo erigarami ahabw'okuba ku barikubigamba hati reero hariho abarikuteera omu ngaro baagira ngu eego ngu mazima ngu eshwe omukazi Ruhanga akwihire hare. Twara kuriya toine ahu waarugire, toine n'ahu orikuza. Baiburi neegira ngu ku oraabe oine ebara otajunirwe, ku oraabe oine omukazi atajunirwe, ojunirwe mwaba mushwire mwembi mutajunirwe. Iwe ku waaherize okujunwa omwe orobere oikirizane nawe, obundi obucureezi bwawe bukamureetera okujunwa. Kwonka waaba noomugamba nk'ebyo, waaba noomujuma otyo, naabaasa kujunwa nari naakugayira kimwe. Eirembo erifunzire, ebyawe byona nibiteekwa kufunda. Reka kujagarira. Abantu naimuka aza kugura eihuri baarireeta omu kanisa omu auction ryaba ryahika aha nkumi ibiri ati naagura emitwaro makumi abiri. Ekigyendererwa kye ti ky'okuhagira ekanisa n'eky'okworeka ngu aine sente. Ekigyendererwa kye n'eky'okubona omwanya ahabw'okuba abantu ebeeyi y'ekanisa nibagimanya. Nibagimanya ebeeyi tikujunwa, ebeeyi n'esente. so namara tikunkuhereza esente ninye nibaza kumpa obwakane ngu nomwaka gwaaba niguhwa ahabw'okuba nyowe ninyekundira ebitiinisa ahabw'okuba after all eirembo erifunzire tiryarikwenda kandi tiryarumwa, omuhanda ogwo ye gugarami so nayenda popularity omu bantu nibaza kumuha obwakane ngu nibaza kumuhindura enyomi so akwate esente azishuka ebi yaaba nayenda babimuheereze na n'abaabimuha bamujoyininga baza nawe omu muhanda nigwo gumwe, eirembo erifunzire ebyawe nibiba bifunzire. Ku araabe kuri okuhagira, Yesu akagira ngu, Ku omukono gwawe ogwa buryo guriho ogwa bumosho gutakimanya, ogwa bumosho ku guriho ogwa buryo gutakimanya. Eryo niryo eirembo erifunzire. Ku oheereza omuntu, tokwata kamera kumuteera ekishushani oti ogu niwe ndikuheera fiizi. Tokukwata kamera reero okatandika oriyo nobahereza yaba nemyenda yaba niki oriyo nokwata ebishushani noza kworeka abandi reeba abantu abu ndikureebera reeba amafuuzi gu nyine reeba abafakazi abu ndikufaho you are not serving God kandi toriyo nohereza abo bantu ngu okimanyise ngu kikurugire aha mutima ekyawe n'okyokureeberera aba bantu emburabure kwihaho ni sho ori aha mworeko oriyo noyetunguura eirembo erifunzire tiku erikutwaza rutyo. Kwonka eirembo eririkutatsya omu magara rifunzire, n'akahanda kaaryo kagumi. Ahabw'okuba harimu ebiragiro, Tokurya eki orikwenda, tokunywa eki orikwenda, tokujwara oku orikwenda, torikugamba oku orikwenda, tokutambura oku orikwenda. Omu muhanda ogwo kukuza omu magara agatahwaho, torikubaasa kujwara nk'oku abandi barikujwara. Omukazi omwe bakamweta kweshongora n'okuha obujurizi twaturi omu kiteerane mbarira oku. Ku yaizire yaahika aho, nyowe nkaba naabaire surprised oku yaabaire ajwairwe. Ekiteeteeyi eruguru tikiine mikono, tikiine mabega, kikwatsire kita aha mabeere, cleavage amabeere gari aheeru ni nk'ag'embuzi. Ku nza kureeba ndeeba Miishana yaija yaamwihaho yaamutwara nk'oku enyima, omukazi amutaho ata akakooti, baamugira ngu gyenda ohindure ebijwaro. Nooshusha oti akaba aine ebijwaro akaba abyaine nk'ebimotoka, aho naho ndeeba yaagaruka ajwaire gye. yagumizamu yayoma mwana we yaha obujurizi kandi omu kuha obujurizi bwe tiyayetiisa na n'ekyaruga kubaho yaha obujurizi na n'okurira yariraho yanaga omuziga nibamanya kuba sitaane nibamanya kuba sitaane. Eirembo erifunzire tirikutwaza rityo, ogwe ikumi n'etaano mwerinde abaana bi b'ebishuba omuntu nk'ogwe n'omwe omuribo ngu mwerinde abaana bi b'ebishuba abaizire Nibeeshushanisa nk'entaama, haza omunda bari emishega eshegire. Naamanya n'okuhika ahaiguru aho akeemereraho akarira, aka nago muziga mukateekateeka ngu n'entaama, kunu eri embuzi, kunu guri omushega, kunu eri embwa. Niimanya nimuza kunyiiga, nimuza kuteekateeka ngu naabagambira kubi, tinkagambire na kubi ahakugira nti tinkatandikire, tinkatandikire obu ntakabeetsire baabusha. omuntu kwimuka ahu ogumize ngu noheereza Ruhanga ahabw'enki noogyenderera okaimuka okakora nkana ngu ohabise baingi? Omukazi ku orikwimuka waajwara otyo noomanya abaishiki abu waahabisa abaakukurata abajwara batyo? Ab'eishe-emwe, tinkukiikira mwana w'ebinyoro ngu nyina nkundi kandi tihaine ou ndikwenda ngu anteerere akaruru nyowe ebyo timbibamu. Kwonka ekiriho ekiri ekigyendererwa kyangye mwerinde baana b'ebishuba abaizire omu miringo mingi. baizire omu miringo mingi nibehimbisa oku barikwenda nibakora byona ebi barikwenda yaaba ni pasita, yaaba ni sheeke, yaaba ni omwahure, reverand, yaaba ni bishop, yaaba ni arch bishop any one of them can be a false prophet kasita ayikiriza na kukora engana ti na sitaane nahinduka na biwe ekishubo nakora ebitahikire nagamba ebyo ebigwire nakora ebyo ebigwire. Ogwo mukaga yaagira ngu muri abo amanyire aha byana byabo, hariho abarikushoroma emizaabibu aha munyinya, emizaabibu tebaasa kuruga aha munyinya, amahwa g'omunyinya n'okuguru tigubaasa kuzaara muzaabibu, ngu mbwenu akaba ari nabi w'ebishuba akora eby'okuhikiirira? Hapana. Abahure bakutweka abagazi abandi timukabahuriire. Ka shi ba paasita abatwekire baharabaanyi. Hariho omwe owayeyanjwire ngu bamuretsire kubaviika, mbwenu ku yaatakahwireho bwire yaatweka omwishiki. Mukuru w'Abakristaayo agira ati, Haza eizooba ri bamureeta ku yahikire yaatugambira ngu bamuretsire kubaviika waitu. Ati, Mbwenu yaatandikira omu ka yangye. Muryabamanyira aha byana byabo. Hariho orikubaasa kushoroma emizabibu aha munyinya? Tariho. Kwonka aharuguru yaabooreka ngu nibaija bari nk'entaama beitu omunda eri emishega. Nibamanya kwecureeza. Haza omushega nimumanya ngu n'embwa, wild dog, n'egi embwa y'omu kishaka nigwo mushega. Omushega embwa kushushana n'entaama neeba ekozire munonga. they work so hard kuza kushusha nk'entaama, abantu abo nibakora bingi, nibaraara omu kabungo, nibasiiba omu migyera, nibaza omu mayanja, nibambuka amayanja, nibaza seeri na kunu nibaronda oku barikubaasa kushushana n'entaama, reero yaija yaahika ahu yaaba naabuurira abagambira oku arugire Bungyereza, abagambira oku abaire ari Australia, abagambira oku abaire ari nkahi, tindikumanyisa ngu boona abarikugamba ebyo nikwo bari, tikyo ndikumanyisa. Kwonka baingi abarikugamba ebyo nikwo bari. Ahabw'okuba ekigyendererwa ky'okwanjura ebyo byona eyi barugire n'ahabw'okwetungira eiziina, ahabw'okweburira ekitiinisa. Haza niinyenda nimuguma nimumanya omu bukama bwa Ruhanga akahanda kafunzire. Torikuza omu bukama bwa Ruhanga okabeeramu muhango okamukiza ekitiinisa, tobaasa. Iwe waareeba owahikamu okeshoroorera ebitiinisa nooteerwa kurwana nawe ahabw'okuba niwe Mukama w'obukama obwo. Iwe waahika omu Bukama bwa Ruhanga okenda kubeeramu Mukama? Yesu akagambira abantu ati, Nyowe tindaizire kuheerezibwa, nkaija kuheereza. Ahabw'enki iwe noohika omu Bukama bwa Ruhanga okenda ngu oheerezibwe? Egyo n'okuba enyegyesa kucwera niyo nyegyesa. Paasita ashemereire kutsimbirwa amaju. Hariho ow'eishe-emwe owabaire naangambira ngu hariho ekanisa emwe ngu paasita waayo buri ka memba orikushabira omuri egyo ka orikushabira omuri egyo kanisa buri memba aine ekikopo kye buri memba aine esiwaani ye pasita yataayaho hariho esiwaani ye eri omu nju ya nanka ngu ngu tihariho ondijo orikugiriiraho tihariho ondijo orikunywera ngu nekya pasita ekyo tikibaasa kuba owangye ogwo shi nikyo egyo nimandwa kyendikuba ninterekyerera. Ogwo ni paasita wa muringo ki? Ogwo ni mubuurizi wa muringo ki? Ogwo ni mwahure wa muringo ki? Ogwo ni biishopu wa kika ki? Ogwo ni muheereza wa Ruhanga wa kika ki? Oine orikutegyeka amaka g'abandi, eka eine omushaija mukamaaye owaagyombekire, ainemu n'ekikopo kya paasita? Haaha! Muryaba amanyire aha byana byabo. Muryaba amanyire aha byana byabo ahabw'okuba omu nyanya tirikuzaaramu zaabu. Entanga tokushoromaho bicoori. Tobaasa kwiha bitookye aha byozi. Impossible. Impossible. Eki muri kumurugamu niwe ogwo niwe ari ogwo. Eki muri kumurugamu ni kyekyo ni kyekyo niwe ogwo wenyine omuntu ogwo ou ari. Ebigambo bye nabaasa kuba abihire omu kugamba. Emijwarire obundi yaaba ari nabaasa kwesherekyerera. Obundi ku tuba nitubareeba manya nk'eizooba ry'okushaba waareeba oku abantu abo bajwaire ahabw'okuba batwebembeire, aahh! Eiguru shi tiryaragara? Ngu yaaba taizire na harufu kukuziikira t'okuza omu iguru niho waza Gehenna. Hehehe! It is part of your work, do it. Ni kimwe aha mirimo yaanyu ei murikukora nk'abaheereza, mukikore. Ku mutakubaasa kukikora, mutugambire kare ngu itwe omuhanda ogufunzire guturemire, ebyo titurikubibaasa. Reero mubirigiremu kimwe. Nitashusha nk'owaatongana, kwonka mugume nimwijuka ngu emitiini terikumera aha matoju.
Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu teera akaru, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna ideas ze. It is very right. Tushemereire kuramibwa.